Soforella u l-irġiel perikolużi. Fil-foresta kienet tqgħod xadina simpatika li kien jisimha Soforella. Hija kienet qed tixxabbad bejn siġra u oħra biex tmur l-iskola. Kif waslet, ix-xadini ta' Mpara bdu jkantaw Xadin abu werwer t'għajnejk sofor ġejtha, kulur bħal għajnejk qatt ma kien hawn! Ma' din it-taqbila id-dmugħ beda jixref minn għajnejn Soforella. Ħasset dwejjaq kbar u riedet titlaq 'l bogħod minnhom u telqet tiġri qalb il-foresta b'ħabibitha li jisimha Willow qabdet tiġri warajha bit-tama li tfarraġha. Zofarella lemħet żewġt irġiel perikolużi fil-foresta. Waqfet sobbtu mill-ġiri u b'qalbha tħabbat sitta sitta telgħet tistaħba qalb il-weraq tas-siġra tal-banana. L-irġiel ma ndunawx biha u komplew jippjanaw bejniethom Kif se jaqbdu x-xadini, jbajjagħhom u jaqilgħu l-flus. Inkiss inkiss u mregħda bl-aħbar li semgħet, Soforella ħarġet mill-moħba u mill-aktar fis riedet tmur tavża lill-oħrajn bil-periklu li kienu fih. L-ewwel iltaqgħet ma' Willow. Willow ftit qabel rat kaxxa u fiha kellha banana. Din Għal Soforella! ħasbet kif daħlet idha biex toħroġha. Idha nqabdet fil-kaxxa għax il-banana ma setgħet toħroġha b'xejn. Din kienet nassa! Willow, insa l-banana! qaltilha Soforella. Fil-foresta hawn żewġt irġiel! Iġri, inkella jaqbduna! Ejja navżaw lill-oħrajn mill-aktar fis b'dan il-periklu! Lanqas laħqet spiċċat tliema, iż-żewġt irġiel kienu warajhom u b'ħeffa tefgħu xibka fuq rashom, tefgħuhom ġo gaġġa fil-lvant u rikbu. Soforella u Willow bdew iwerżqu għall-għajnuna. Ix-xadini tal-madwar semgħu xi twerżiq. Bil-kurżità ġrew jaraw x'ġara. Fil-lvant hemm tnejn minn tagħna! X'biċċa ġratilhom? qalu bejniethom, mimlijin kuraġġ ġrew wara l-vann għax riedu jsalvawhom. Is-sewwieq raqad ta' xadini aggressivi lesti biex jattakkawhom. Għafas il-pedala tal-gass t'isfel u l-graġġa qabdet iddur qisha kienet ġemagna tal-ħasil tal-ħwejjeġ. Bid-daqqiet infetħet il-bieba tal-gaġġa. Soforella u Willow ħarġu minnha. Soforella b'aġilità fetħet il-bieba tal-vann. Willow qabżet lura lejn il-foresta. Sfortunatament Soforella kellha xorti differenti. Kif qed tagħti s-salt biex taqbeż, il-passiġġier jaqbdilha idha u jpoġġiha fix-xkora. Safarella bdiet tissara kemm tiflaħ għax ridet toħroġ mill-ixkora. Ħadet kedda, bkiet xmara u rasa kienet qed tuġagħha. Ħasset għajnejha jitqalu u raqdet. Iż-żewġt irġiel batuha fuq vapur. Safarella Issa spiċċat f'ħanut ġewwa Malta li jbigħ l-annimali. Ftit damet hemm għax ra nenu bi dwieħelu li ħa grazzja magħha u xtra. Minn foresta issa kienet maqfula f'gaġġa kbira. Fir-razzett kien hemm diversi annimali li Soparella qatt ma rat bħalhom. Kienet wisq imdejqa biex taqbad għall-kurżità L-annimali tar-razzett ukoll qatt ma kienu raw bħalha u ppruvaw ikellmuha. Socorella żammet ħalqha magħluq u ntefgħet f'kantuniera. Nen u nkwieta li ħa timrad. Ta' kuljum, fil-gaġġa magħha, beda jpoġġi lil Klakkis il-fellus. Maż-żmien, Socorella dratu u għamlet ħabib tal-qalb. anke lil sidha Drat u kienet tistennieh bil-ħerqa jieqaf imellisa u jtiha banana. Saħħa għat-tfal! Flimkien għat-tfal!